דערהייב, א מענטש וויל עפעס, גייט אים שלא כסדר, וויל נישט גארנישט, אוי זיין פלאץ מיט אזעלכע קטנות'ן, איך רעד שוין נישט פון מענטשן טאקע וואס זענען ממש נישט אמאל געווען פסח אין שפיטאל, ווי זיין זון האט זיך פארברענט די שריפת חמץ, ער דארף זיין אין שפיטאל, נישט ער דארף זיין אין שפיטאל, ער קען אהיים גיין זיין א שיינע איד, און זאגן פאר די ווייב פארדעך דיך, ניין, א טאטע, דאס איז יעצט מיין עבודת השם, מיין זון איז אין שפיטאל, איך מוז נישט אוועקרוקן פון דא, איך וויל אכטונג געבן אויף אים, איך וויל איך זאל זיין געזונט, וויל איך מאכן דא אזוי א קאדעש מיט אלע כוונות, מיט אלע יחידים, אלעס קען געשען דא אין שפיטאל, אפילו מיין די דמיון, די טיש, די פלעצער, די הגדות, די קאר, די כשר אליהו, ס'קומט נישט לויט מיין דמיון, אזוי ווי רבי נתן האט אמאל געזאגט פאר איינעם, דער רבי האט געהאט זייער שארפע תלמידים, ממש תלמידים עובדי השם, שייך צו רעדן יעצט, מ'קען רעדן א גאנצע נאכט, אבער לעז פעילעס הצדיק, סאך אויף זיך ווי גרויס זענען געווען, האט זיך איין תלמיד אנגערופן אמאל, בשמו לעזיק, אז אויב וואלט ער דאווענען היינט די זעלבע דאווענען פון נעכטן, וואלט ער זיך ארויפגעווארפן אויף א מעסער און זיך געשטאכן. ס'טייטש, וואלט זיך גענומען דאס לעבן. יעדע דאווענען איז געגאנגען מיט א גרעסערע ברען. פשש, האט ער געזאגט, פשש, אזאנס. האט רבי נתן זיך אנגערופן. איך האב א גרעסערע פשיעה אזאנס, איך האב א. איך האב מקבל געווען פון רעבן אז מען דאווענט נישט יום כיפור אזוי ווי עס דארף צו זיין, דאווענט מען מוצאי יום כיפור, און מען רופט עס ביי די חסידים אין גאט'ס נאמען, אחרית יום כיפורים, אז מען דאווענט נישט יום כיפור, דאווען איך מוצאי יום כיפור. דאס איז, דאס איז די רבי, דאס איז די רבי. האסט דיך, האסט דיך פארגעשטעלט יום כיפור גייט זיין מיט אלע עבודות, אוודאי יום כיפור איז דאך יום כיפור, אבער יעצט האסטו נישט געקענט דאווענען יום כיפור, איז שוין די יאר איז שוין געענדיגט, איין טעם האב געזאגט פאר רבי פאר רבי אברהם רבי נחמן, מען זאגט נאך פון איינע פון די צדיקים, אז מי שלא יאכל דג ביום השבת ידג כל השביעה, ס'איז דא אזאך ווי סימנים מילסי, אלץ גייט דאך מיט סימנים, יא? אזוי מיט די תיכף שנה, שטייט דאך אין שולחן ערוך מען זאל עסן דאס, דאס איז די סימן פאר פאר א גוט יאר, יא? מי שלא יאכל דג ביום השבת ווער עס עסט ווער עס האט נישט קיין פיש שבת, ידאג, דג איז א לשון פון ידאג, ידאג כל השביה, האט רבי אברהם ר' נחמן געזאגט נישט גענוג ער האט נישט געהאט קיין פיש, זאל ער נאך א גאנצע וואך אויך דאגה'נען? איך האב נישט געהאט קיין פיש שבת, שוין וואס זאל איך יעצט טון? דאס איז מיט אלעם, א מענטש דארף אייביג אנהייבן פון פון ניי, האסט געהאט א שווערע שבת, ביסט נישט אויסגעקומען צו עסן פיש, איך ווייס נישט וואס איז געווען, האסט זיך צושלאגן, בקיצור ביסט אוועקגעלאפן, ביסט געבלאזן, ביסט נישט געקומען קיין פיש, איד א כלה שביעית פאר גאנצע וואך יעצט דארף איך יעצט ווארטן ביז נעקסטע וואך שבת זיך אנהייבן מיין גוטן מיין גוטן מזל ניין איך וועל עסן פיש זונטאג איך וועל אנהייבן זונטאג צו זיין א פרייליכע מענטש איך מוז רעדן פון דעם ווייל מענטשן האבן פון דעם יסורים שטייט פון ר' מענדעלע רימער אויף זכות יג ר' לייני ווער ס'וויל זוכה זיין צו אמונה באמינא כל זו איז שביעי של פסח ביינאכט אז מ'האט אינזין ואמינא כל זו איז שביעי של פסח ביינאכט דאס איז א סגולה פאר אמונה פאר די יאר.

מיין גאנץ דאווענען ווען מנין כזאת ומנין כזאת מאכט זיך א קניפ, ווען מנין כזאת ומנין כזאת, שוין קענט א קום אן וואס דורך געפארן ווען מנין כזאת, וואס איז דער חליש'ס א דעת ח ו, איך וואס אליינס געהאט אלץ בחור, אבער איך שטעל מיך פאר און נאך מענטשן טראכטן פון דעם, ס'איז דורך די סגולה, איך וועל יעצט האבן אמונה, איך וועל יעצט מאכן א אנדערע סגולה, איך וועל יעצט בעטן דעם אייבערשטן באשעפער געב מיר אמונה.